Thapa khan a kap vek tak tak a ni a. Yan Siok leh Yon Jun te kha an thi tak tak em ni a. Uluk takin ngaithla rawh. Inah tlan huang nghal la. Chuak mi a sung che. Chu baka tuma he thil hi hril sung che. I hria maw?

Aw, anih chuan hei aia tam hi an awm tih na maw? A thu hrimah tu ber hian nge kap hlum vek a? He thil hi ka ngaihdan mai mai chuan Jangseu khan damdawi tawlh ruk atangin Ralthuam lama rama zoh duh vang nen a inzawm ang. A kaptu kha professional a ni tih chiang min an ruai niin a lang. Ngawi teh. Jangseu uk maw nia? Aw. Teiang. Reilo ten ang hian chawlh lo la phawt mai rawh. Hei hi special crime lamah kan peng a, tichuan an hnenah kimchang takin Jangseu ka chungchang report kan pe bawk tur a ni. I hria maw? A tha e. Aww, Chief, keimahan Jang Seo chu ka lo man sak dawn selo awm ka ti thei ngei ngei ang. Teiang, hei hi chu major case a nih tawh hi. Engtin nge khawlai misual mai mai pawh man thei lo hian Jang Seo te chu i buaipui thei teh lut ang ni? I tel ve a nih ngat chuan custody a kan call lai pawh kan chan vek ang. Entir Chief, hetiang hian min ti suh. Silai tak tak tal min pe la, a nat deuh hlek a tha ngawt ang. A dik tak chuan maw? Lo nei lo ang chuan an vai khan ka man vek thei ang chu. Khaio, Tank min dil law law la a tha zawk lo maw? Nang hi chu, ti hian va kual vel la, naupang insual te hi hrelh mai mai la a tha zawkin ka ring. Chutiang ti tur chuan i tawk vel chiah ni, ka beisei sang lo khawp mai che. Enter Chief, Crime Division ah ka awm ve tho. Ka hria lawm. I awmna chu Crime Division ah pawh a hnuai hnung ber a ni. Ka thu hi zawm la, chawlh chu la mai teh. Chief, Aah, fair lo thei e mai. Hyunjin, Tha maw?

Min lo zui ru reng pawh a ni maithei a sin. Nang chu i tha tir aw. Haw dawng, lo ngaithla rawh i e. Police hnenah report zawk mi ang. A tha em? Police station ah khan kan inhmu dawn nia. Ka rawn chhuak nghal a nia. Awle, a tha e.

I thlenna a rei tawh em? Haw lut nghal ang. Aw ka nu. Tunang hunah school naupang chu in a awm tur alawm. Tunge nih a? Khawnge ka nu awm a? I nu chu ka hruai bo dawn. Ka thu a ngaihawm a thain ka ring. Police sipuna nih chuan, I nu hi hmu tawh lovang. Vawiinai thil hmuh kha. Min rawn pe leh la ni mai. Eng thil nge ni a i sawi chu? Chutiang engmah ka neih loh a nia. Aluminium bur kha i hre tawh na nge?

Game alo khel maw hei. Chai Yan Jin-i address kha hei hi ni em? Ka hrilh vek tawh che kha. Taka. Kha mi zawng zawng kha kah vek an nia maw? Khai. News vel an rawn ti lang chuai chuai a, tunlai chu ka kawm vang che hian ka thim a eng tih ka hlau a ni. Heng games buaipui chung hian maw? Khel zel rawh, dawi lutuk. Min thlah ru! Ha, ka pi au tawh lo thei em le maw? Hei Nanika, helai ka pi te hi rawn puite chu min sual leh man an tum a nia. Ha, Min thlah ru ka ti chu! I fanui phone la ni mai lawm ka ti chu, amah zawk hi kan hmu duh zawk chu nia. Yanglin maw? Tunge nih nang nei duh dik i nia? Min thlah ro! Insuk. Enge thil awmzia nia? Thil hriat sual awm niin ka hria. Kaute, buaina zawng zawk em nia? I duh em ni maw? In suk i tha em?

Ka lang. Lukin, eng nge thil awm zia nia? Yang Jenny chu ti nge heng ho hian a hming an lam ri nia? In chhuk.

Enge ni ngai a? Buaina dang a awm a ni maw?

Tinge nangmah chiah hi dam chhuak i nia? Ka pu, khawngahin ka nu ṭan pui rawh. Ka nu hi dinhmun hlauh awmah awm a nia. Pawi awm loh lutuk. Tun nge khang mite kha kap a? Keimah pawh min kap hman tep a nih kha. Jangseuk tan hian thawk a nih teh rawh maw? Tunge chu chu ka hre lo a nia. Tunge Jangseuk chu ka hre lo reng reng. Engmah hriat ka neih ve lo. Engtin a? Ka pu, i duh leh nang man fiah mai rawh. Ka nu chu khawngah in pui hram rawh. Hei hi nge ni? Hei eng thil nge? Hei chu khawisaw! La hei! Nge ni tia? Nangte hi lo kal teh aw. Hei! Min chhaih ve lem ni a. Ka pu, khawngaiin min kal tir rawh. Tu chu nge maw bum i tum le? Ti nge vat na reuh ve a? Hey! Lo ding teh aw! I va han chim awm ve hei, min an ring aw chuh. Hey! Lo let rawh! A a va han ri dêm em ve maw le? Chahbi.

Buksueng Harbour velah bur chun hlava ni awm e. Hun a la duh deuhin a rinawm a ni. Aw le. Chief Min, damdawi chu engtikah nge a lo thlen dawn a? Kan kuta dah chu a la har mai thei in ka hria. Chu bakah bur chu Chain Suki fanu kutah a awm a nih hmel a nih chu. Thil awm dan chu a mak hle a nih chu. Yeo Siang ho pawh rawn in lar leh tawh niin a lang. Korea an lo la awm reng a, Pui ka ti khawp mai. Mahse, rilru ti buai duh suh. Kan lo ti fel nghal ang. Aw le. I kutah ka dah e.

In suk. In suk. Ah, min thla lok te. Yan Jenny kan zon hmu ngai nia. Ni zan om na vela khan in min ha rin ka ring ani. Ka fanu ka vazon ngai ka ti chu min thla ro. Ka thei lo. Thla ro. Ila kal thei lo. Amani. Khang mi te khan nangma man turin a ron tir ani. Ka hre bik lo. Engtin nge an zawn hmuh theih che hi ka hre bik lo a ni. Mahsela, a pawimawh ber chu nangmah man an tum che hi a ni zawk. A ni. A nih chuan Yunjin i tan a hlawm leh zual a nih chu. Nang takin ka fanu awmna chu a kan chhuih vat a ngai dawn a nia. Khawngaih in, khawngaih in, khawngaih min thlah rawh. I ah lutuk a, i lam an na nge? Ka fanu tel lo hian ka nung thei lo a ni. Insuk, i hnenah i fanu ka lo hruai kir ang tih ka ti a mache. Ka lo hruai kir ngei ngei ang.